Naende intocha konya kiina kegoonchoka korwa magega goa kerosiri kiaerire naende gecha korwa magega naende ekeao. Iga intwe bono twayakorire bakobera chiombe chiabo bobae.
Abairi ba Rosi bachire, nabwo aba baretire chiombe barure moinaabo kione. Inakwana igoro ye enyangi eria enkoro eria ya Rosi. Ntwayegambetie twaikire gati, nkwansemetie buna gwansemetie, nayemoketie amang'ana aria. Bono korwa iga nesabari ya Ro- ya- ya Rosi na omwa- na omokoyo oito yachakire, na eria ende nkoyekora tore ewiki eye iga, buna gwantebetie riria. Bono. Igo mwachio? Naende ororo ee, naende nkoenda ande ewiki eye iga, na tari nchebeka ngocha koenda bono ninche ng'ende nainwe babere batato iga buna toranyore Ewiki eye y'Aramisi iga nario nkagerete togachiikire tokogenda gokwana na Baali. Naki abateebeti oyio, Chiomba atagete chiaye, gose nabaanto baye atagete? Amagani abwate ne chiomba aganeti. Nabo abateebeti?
Ee, nabateebeti igo.
Ase obuya rende nareebe oboererania obuya bwarengeo. Nigo Egagera. mwakwanire omonyene oyio. Ee, twakwana nere.
Chionso yaminiri.
Obwererani twabwate na obuya bwarenge, Eh. ne igo tokwanete eofisi ya omogambi bw'ekenyoro na abagaaka be- be- be- be- b'ekenyoro keria, bagato tokaigwana boigo ng'a bono nabo togokora egento ki? Nabo togokora egesaku eke iga. Bono korwa igaa. Ninche ntoche togotoe ntoche twande tochie gokora aba aria. Ekiagera ntwabwate enchera eria torakore nere eye iga buna yaikeire egesaku eke.
Igo nancherana. Ee. Akagotebi chiomba eria nkarwete. Agodae ibere, lakini nkogamba togochi. Egokera nabo agodae ibere, lakini andae chibesa abwate koboko. ntwarorire chibesa twa onye nkoiya onye nko twachete nere onye ngosari ebi ebi chibesa twaete ntochinyore ntoreba nabo tokobwata ebesa eria nero tokobwata tokore gento ki? Totae togende nero. Kama ndaiya ndare abwo ororo ntomanye ekero ekio naki ekogera ekare egekao getakari geke, egekao ekare na egekao kere gee togochi gokora too kebwate abagaka iga aria buna tobwate omogaka iga abana tokobwate kebwate abanto bana na egekaa riria eri ge- ge- ase ge- ge- ge- geconfirmire ng'a mbuya kerenge kabwati mochando mh. Eki naki nataka komanya, Mh, titokora oboko na oria ogasinyete, mh, ntasinyeti.
onye mwakwanire koba mwachiikanire mwabwatanire, Agwo ndaise, nigo torakore obokare naende tonyore otobekire ebina, naende mototurunkani gwe chibosongo, naende akobua tosibu bosa nebisa ang'wenereti ogosibu.
Naki gekogera twacha, naki gekogera twacha Erasima ne- oria oria onyuomete ritang'ani anchirane, atebe nigo yayaruete, oyo oyo bono. aigwe, achiakane buna oria atebagire, tari naende ochia korigia ching'ao korwa orosana, bakonyiomerana. Naboigo, naboigo. Onye ikomi, ikomi, naye onye ikomi, karue ikomi tomoe, totigane igo. Abana ng'aki bakoba? Bo- bo- motebe abana buna bakoba. Bono abana, abana buna togokwana omaete buna bare. Abana mbare mwane na akare aaria, mwane akare aaria, ntoche togambe naki natebire ng'a ntoche toimoke buna efamiri togende toroche baria bakorire ensemo yabo, intwe buna efamiri nkoimoka tore togende tokoyakwana amang'ana aya iga, egekogera takariiii takari agocha gotosinya. Ingekorete ekina kere iga omanyete gekari kigocha, nkarenta ochiombe korwa ase ekegeni kenge ekeyia na oria. Intwe gwakwanete komo, yambegete ekina mpaka ogembo. Ekiagera ombori. Ombori gose aare amagencho.
Nkwantomete, enchera kwantomete amajibu naro aya, obosio bore mboro ororo, naki ekiagera ntware goikera, na ntwachigete rituko gete ng'a ngocha bare. Yarenge gose Friday gose ndiri. Ngasenya kobate ng'a yaya mbare batiire mbari gocha, ase bare yabete ekagera togatenenia eeri ng'a tiga eye tora confirm korwa ekero twa confirm korwa aria, nari twaigorera bono ng'a omoko kora gento ki? Inchu na abageni bago. Nabo ere igo bono ng'a nere ebwate nere ase amang'ana ane are amaboko amaronge. Kwarorire twaretire mpaka aba aba abakirori abanene b'omotandao, bachie gokora gento ki? Eye ne kumbu kumbu, ne kumbu kumbu erarwe igaa tosomi abande. Abande bareke biche, abande kobagarora. I think naki kiagera tochiete esite buya twaikaire goikera iga. Toremerereti omogaso ogotoita egesaku eke twamanyete ngaki ege egento togokora ne egento kere kere kere ekeronge. Bono nabo ogototebia. Igo mwaka erongo eye. Eeh. Kokiarongeire rende bono gotee, intwe bono ogokobana baria onye mokobe gochia oo mokorane mobekerane chisegi. Naende ngecha goonchoka ng'a yaya chimang'ana aywo natagete ng'ombe chiaye chiaino. Omanyete abanto nabo abaonchoki, onye mwagambete nabarabwo, nere omonyene. Ise nareo? Ise nare bo ase eng'ina o ng'ina ore oro, ise rasirete kare, lakini abanto bamwe abanto babanyoranete nabarabwo. Naende kwaigure egekango gekare oo gekare Aramisi, Eh, eh, giogochia koiranania oko koiranania oko bono. sawa, Eh. ayio mbuya are. Rende naende nkere ki nare gokwana? Inche nare kobakonya ase eng'encho ning'aki, Eh. ekiagera amang'ana aye nigo narokire gokora chikoti. Moku- nateba ase engencho morakonyora ataraika, mokungu tabwati limiti ase okonyioma. Abanto babwate elimiti na abana, abana mbari kogambwa, abana bakoenachera ase bakobera ng'ai ki naki abana nkeri kogambwa. Egekogambwa ekero okobaanga, ekero okobaanga ng'a tintageti, nari bakogambwa, lakini abana benachire, nabo ng'a naye ng'a nkwenye abe tayari, Onye gwachiete nere, nabo ng'a naende ekero aratake koirana ase obo, nonye ng'ombe nonye chi noirani chiombe, abwate eraiti yokoirana oo. Noirani chiombe gochia oo, totige baria abakoro bakanachirwe, baria bare konachirwa lakini ase bono iga toikerete bono ekewango eke kerare kere ebinto kere egento ogochengi kere, bana mbabwati kesi ekero enyangi ekobuneka, na bana mbari kobwatana enyomo. ekiagera abanto bakoigwana mbare mbabere boka. Iga abana barabwo eba- ebare etaracha, mbarabwo bara decide ense baramenye, nonye na abwo bakare ekiagera eki gionsi nimanyete naetwe omogano bwensi. Okonacha ekina ekero nakobera, nchera teiyo. onye onye onye takonacha kina, oboche borabwo ndatebie omgweny toake abana oboche. Ase baranche onye nonye bare abare ariko barache bwogo bokomenya. Obakaribishe. Ebi, eb, e- enyomba eye teri, tindanya kora ase gosiba monto, ekero enyonyomba ekobuneka, unless and otherwise chiombe chiria aruete namanyete, na matumisi yakoretwe. Int- intwakorire chicases buna echio mono, matumisi yakoretwe, ntari bono ntori koria embori iga. Embori eye ekero bakobocha gokochi bwa ngwenyi naende ngwenyi ache gototebia ng'a anga embori ende, naende nere oriete. Inee mwarari nkoboreria aya? Ekero nari buna kwachaka estory eye buya, eraba rende abana batiga irani batabeti chiombe chionsi, naki mwagakorakera ki? Echa akoegwa.
Echa yakoegwa?
Akoegwa. Mbari konachi bana abwo? Ba- bari konachi. Ekero erabetererete, nere baria baare gwancha, ekero omogaaka anchire ng'a inche Tintageti ng'iranerigwe chiombe na chire abana aa bono ege ege egetanda goire nkera ase abana aba. Nere egento bare konacherwa ase engencho rende ng'a yaani batigare ase are taegwe chiombe oboiri bokore ki? Bogenderere. Lakini ekero ogosaba chiombe echio okoira naki natebe riango inye ng'a abe tayari.
Barabwo nabo bakobera. Ee. Ee emo okomotebia. Okwanga momoechi onsi buna richiko rigokora ki? Rigotea. Nainche tiga mborerie abwo. Mm. Timaeti gose ekegusi emwage echienchi bwango lakini egekoro ake Eh. ok- okegoteba Mm. ekero oboko bwakure mbwa agakure koru kare Eh. Eh, oyo omotang'ani oyo omotang'ani oruete eng'ombe Mm. ore omogetutu omoko oyoito omokoro Mm. bwakure Mm. Oyo omoyia omokoyo nongwenyi gakare gocha, abetete enyimbo nondo aria korera yane, omogetutu iga are iga, eyio ngokwana kare, nonya takong'erere ng'a giachete gekaruo, bono buna ongwenyi ache aiga, anga omogetutu are aria are koegwa eyaye iga agende iga, Obwaye. ongwenyi ogosoa.
Ngiakabeire oo? Ngiakabeire oo? Ee, Monene.
Ee, eki bono getarenge rero. Anga bono onyore ndiri mwakorete korwa aria moigwane chiombee chiria chiare goetario, Rioka. Toroche korwa aria ebaigwananete nibaete emitambo nibagendererete bono naende koinywa orenge esigani yakabeireo. Ekero esigani yare kobereo ganga gento eke tari intwe tware anga omonto ore goikora na esigani. Esigani anga nero yare kogenda ase omogetutu emote ng'a ki, oboko bwakure, chiombe chiao orakore ki. oraganye. Arangerigwe nesigani ache baka ate angonyi buna akoru chiombe iga, ateme rioka kogenda. Bono egento echenchi enchiare gosoa, bono echenchi iga ere ng'aki goika chiraika oria amanye koegwa. Egento naende gegotanta gegototantani bono gati yabo gose gekori giko mogori gigotwara ebirengererio na abana. Lakini abana ekero twagenda esemina, etwakaanigwa abana mbari kogambwa, abana bagoedisaiteri boka ase bakogenda. Eyi neserekari bono yacha goonchora egento eki. Eh. Eh, oria okoboria ere bweka. Ing'ana mbwate aye rietanetie ayio chionsi gwakwanire, Mm. nore na amato rera ayio. Ah, omaka oyogo na oriango enyi, erosi na enyaroka ya minto enke gochia are. Omaka oyogo na oriango enyi, korwa kebara abwo, babeire nere eduration entambe yaani obosani bwabo, enyaroka eye ya minto ere enyaroka, mpaka banyorire abanto mbanywomanete konya mogetutu ataracha aye omwalimu, konya omogetutu ataraicha ne chiombe, mbanywomanete. Oyo mogoyo one korwa inse, nonye nomwana omonene noigwa ngwenyi, oria. Bono naki iga aroroche nakwanire ande nobomaene ng'a mogoyo one kuring'ana na tiene egesasi ekio, mogoyo one kae abanto baria abegete ase enyaroka ya minto onyore bakare babere. erariganie amanyinga aria ne chinderi chia Nyasae, mpaka abwati gochisoka. Igo naro nabuga mbeke ng'a ki, ntotwarana gwasi gwasi, oyoigo ochire obisia rigekuba igoro mogaso igoro. Minto Lameki nyore kwagenda okaunguria, Inee omwarimu oito, nebe mochando, omogaka oyio arumerere abana baria engweng'ia anyorete ekiagera oyoye na oyo onsi aaria, kabarachi gocha aro naende nachi gosoa buna omogaka abwate o- owasi wasi, nasoe. Naki eke nagoteba. Tokogenda mpaka tienee. Omanyete abwo abanene, lakini nimbwate omogano oyo. Omanyete oria nabete frank akang'era ase kera egento. That is why nabatebeti baragende bararigia, ase eng'encho batabwati sigani, barigie omogambi bwa aria abe omoori. Ah omogambi bwa ase aria abe omoori. Na eruti eye erure nengiya sana, goetera obosemi obwo bwane nabaete, ekiagera baka omogambi noakorete ki? Noarenge. Ntaete kobatebia ekero enyangi ekobuneka korwa ekegusii. Mpaka eserekari, ee, mosubati ominto nere yabete buna yabete iga, mosubati ominto omonene. Ekero twabarangereti aro naende aro naende nabo twabarangereti chiombe chiachete aa tokamanya kobarangeria. Ekero twabarangereti ebangete chiombe, chiombe baruete ng'ombe nane, bagataka chiombe saba, nkababoria chiombe saba riria kare riria tware kogania twagora chikabati, twagora binto gete, mokaira eyemo tokanyenya mokaragera, ebinto binde biga chibakuri nchikarisie inwe kera egento, tokabakorera esabu. Bakanga ng'a chiombe totagete ensaba eyio toroche neyio yakorete ki? Yanyenyete. Tokaimokia echukumu eyio tokagenda ase omochifu, toka bono gotaka gwesibia. Ekero twachete ase omochifu, omochifu akamochika agacha nabagaka ba sogo, bagacha akanga ng'a chiombe natagete eng'ombe saba, echi nachi asitigete. Omochifu atotebeti nabwate efairi, efairi nekaro. Egento eke mokerora nsa, eke negento keerete efairi nere ororo omochibi akoigora osaini nsa. Onye kwangire, bono oria akarangerigwe ekero akoanga chiombe ng'a inchuo osaini aa toyende ne chiombe. Abanto bamwabo bakamotebi na kogosaini egetabu keria ekemwamu iga, bakogenda ne chiombe chiria, ase taiyo ogochi gotaiyo. Aye tiga tobwate chiombe, genda osaini, oyo akore ki? chiombengu bibi nchiakorete one, two, three. So egento eke nkebwate eprocess entambe wasi wasi ero timbwati aa, ekiagera narwete the way forward. Naende natebetie angwenyi eki abwenerete gokora, nkamotebia ase ase eng'encho esigani etarenge oo, aye bono esigani yago tiga ebe eserekari. Genda bakobisie omogambi, omogambi akoe mokwane na omogambi otebe ebirengererio biago, omogambi agakwana na oria. Ebinto bionsi bakwanete iga abwo nimbibwatete. So obwasi bwase tekoreti ki? Teiyo. Tiga tokonyane ebirengererio.
Bono I think eh, omogaka narenge gokwandia mani gokoria eriage riria buna riria namweresa mwerire rigonda erio buna riria naeresa nabo naeresa ng'a amang'ana aya are amaboko amaronge. Naende aye teiru ekiagera neriagendererete iga ere buya naende. Buna nagoeresa riria buna korwa omonu one aria nabo akorete gento ki? Amang'ana aria nabo aree lakini rende nabo ogo omorisia agere gochia achie gosaba tosoe nyomba.
Mboaka marieta otatotebi. Nari nkoigeka.
Erieta nkorokwa Charles, nkorokwa John abwo orenge igoro ri'amang'ana aya naboria, Mwanyancheranire kina kende naende nkeiyo, buna mwakorete omobango mokagenda Bogetutu mogakwana n'Abagetutu naende. Mogachiikana buna mogocha kogenda oo aye mbuya are, naende ntocha konya kina kegoonchoka korwa magega, ng'a kerosiri kiaerire naende gecha korwa magega naende keao. Iga intwe bono twayakorire bakobera chiombe chiabo bobae, chiria ago agosaba, naende binde mbitigara. Ndacha gosaba ng'a mbiatigareti, mokorane pi, igo obosio bore bo boere, inabwate tata amange aino aisabire.
Bono tiga totenene omorisia bono, bono tobanchere gosoa nyomba, iga to.
Bono tiga tobairanerie mbuya mono, Omogaka nere buna achire iga iga, nkamoiraneria mbuya mono, ase eng'encho aya tware gokwana ntwaboria Nyasaye ritang'ani, otobekeire abeire boronge buna abwenerete koba, naende rende naintwe tiga totabokie, naintwe korwa moino ntwabwate egento ekio, bikosi ango enyene atotebie, lakini nigo totebi ng'a eprocess eye nero. Totebie omogaka oria naroro bw'ekegusii ogocha gotoseemia. Ase ombuya mono ase eng'encho twayabekire abeire boronge, Nyasaye tiga atokonye, emerogo eyio eye ere, naende onsi akorekane boronge. Twarabutere isiko bono ko mwatwancheire igo togosaba, motwanchere tosoe nyomba, egere tochake koba bono babere babere ekeene nomogutano twabwate. Aa tiga tosabe, motongi tata oito ore igoro mono, emogaso ya bono omorero ogo twachire asore, otwatugamire inse y'amagoro ao. Otogokwena rimbe mono ase engencho gwatwancheire ekero twakoboria, twakwanire ayatorete aga iga ase enka y'omwana Rosie okogenda aaria ase omwanangwenyi. Omonene Tata oito tiga abe buna twayabekire, na ayare ororo tore obereri onsi agende oboronge naende mpaka aere, nonye mbaria bagokire omwana barabwo, banyore obomaene bwabo. Omonene Tata oito, tosikane. Naende ekero toragende ase emeroberi ende etigarete, Omonene twasabire obe amo naintwe otorende, na osesenie enka eye kabisa, ase engencho mbwa ng'a igo omong'ina arwe korwa ororo, na omogaka taiyo, abana bare ororo abwo bare abakoyo oito, Omonene koranche bakonye obare aye, naye obasesenie. Seseni twensi ase twarwa chinka chiaito ntobwate abana, na abachokoro mbaro. Omoneke oranche abaseseni bonsi. Naende ekero twetigire bono togosoa nyomba, twasabire ng'a nobe omonyakerogo oito, twegenire twasabire goetera ase erieta ria Yeso Kristo, oyore Omotooria oito. Amen. Mbuya mono.